Mela, għandna sala kunsilliera kif qal Peppi għamlu ħafna xogħol nirringrazzjaw imma daw ukoll huma l-kunsilliera li qabdu lill-wardens biex kultant ituna xi ċitazzjoni meta nipparkjaw ħażin. U ħabib tagħna Steve Farrugia qala' ċitazzjoni, daħal fis-sistema tal-local enforcement fl-internet biex iħallasha ħallasha u irċieva irċevuta li ħa nurikom ta' iktar minn tliet miljun ewro. Irċevuta ta' iktar minn tliet ġara xi ħaġa fis-sistema rċevuta ta' iktar minn tliet miljun ewro. Probabbli l-Kunsill ħa pjaċir xieraq din is-somma imma mbagħad irrealizza li dak kulma kien ħallas xi 23 ewro. Imma insomma. Ħafna kunsilliera bħalissa qegħdin iħabbtu d-door to door, imorru bieb bieb, jipproponu lilhom infushom u forsi dawk li ma jridhomx jistgħu jagħmlu bħal dan ir-raġel u jħallu sign bħal dan li jgħid ħabbat u stenna jew erġa' dabbar rasek. Kif qed taraw dabbar miktuba ħażin aħna spiss niġbdulkom l-attenzjoni fejn ikun hemm affarijiet miktubin ħażin dabbar miktuba b' waħda imma ġibdulna ħafna l-attenzjoni għax il-ġimgħa l-oħra wara li wrejniekom xi żbalji anke aħna ħadna żball u ħa nurukom ritratt minn Xarabank tal-ġimgħa l-oħra kif qed taraw Il-xarabank ktibna, ir-ritratt m'iniex narah, hemm hu, hemm hu, corpse flok korp. Corpse li tfisser katavru. Fil-verità ridna ngħidu korp li tfisser korp, xejn iktar minn korp. Nuru l-iżbalji tagħna wkoll kulħadd jiżbalja. Jekk forsi ttellgħuli x'ridna ngħidu ħalli r-reklam lil din l-assoċjazzjoni nagħmluh kif aħna nagħmluh, dak li jkun iċempel hemmhekk. Bagħtulna ritratti nies li jsuqu l-muturi, jmorru għax-xogħol bil-muturi, dawn li meta nkunu fit-traffiku, Triq Sant'Anna pereżempju narawhom għaddejjin hekk u ngħidu m'għandk nixtru mutur, però mbagħad jiġrilhom illi jipparkjaw ħdejn il-Bank Ċentrali, jiġi xi bravu bħal dan u jsakkarhom kif qed naraw f'dan ir-ritratt u għaddiejo kemm ikunu marru kmieni, ovvjament nappellaw għal iktar Sens ċiviku meta nipparkjaw naraw illi ħaddieħor ikollu aċċess u jkun jista' joħroġ. Irċevejna filmat minn Marsaskala ħdejn il-baħar, ħa nurikom dan il-filmat fejn beda jfur id-drenaġġ ġo Marsaskala hemmhekk fejn ħdejn il-Ġerma Hotel naraw id-drenaġġ ħiereġ u baqa' nieżel dirett fil-baħar. Issa aħna nafu x'investiment sar mill-Gvern u bl-għajnuna tal-Unjoni Ewropea biex ikollna baħar nadif u meta naraw xeni bħal dawn jiddispjaċina. Ovvjament ħafna mix-xogħol ikun għal xejn għax ikun hemm id-drenaġġ fil-baħar xorta waħda u nappellaw dejjem in-nies ħafna kunsilli lokali wkoll jafu b'din il-problema biex ma jqabbdux id-drenaġġ tal-bejt tagħhom l-ilma li jaqa' mix-xita mas-sistema ta' drenaġġ għax ħafna drabi dan jikkawża li d-drenaġġ imbagħad ifur f'ħafna lokalitajiet. Mela, naqbad ngħid fuq id-drenaġġ m'hemmx tagħmel, bagħtulna ritratti minn Ħal Far u Ħal Żafrun anke bid-drenaġġ hawn min hu kreattiv u ħareġ daqsxejn ta' toilet, daqsxejn ta' television u ħallih hemm barra u mbagħad sta għall-kunsilliera u għas-sindki biex joqogħdu jaraw kif jorganizzaw biex jiġbruhom. Dil-ġimgħa wkoll kien hemm inċident li nisperaw li ma jiġri spiss ġewwa x-Xemxija fejn trakk li kien għaddej mimli briks waqqa' dawn il-briks, Alla ħares kien għaddej xi ħadd bil-mutur bħal dawk li rajna pparkjati hemmhekk Għax kieku kien l-inċident kien ikun iktar fatali u nappellaw, mingħajr ma nikkundannaw 'il ħadd ovvjament, nappellaw 'il min iġorr din il-merkanzija biex jorbotha sew għax din hija merkanzija ferm u ferm perikoluża. Din il-ġimgħa wkoll għamilna esperiment żgħar li xtaqna nurukom. Mela, hawn dawn il-cards tal-bank, ta' kull bank, dawn il-cards li tmur tixtri bihom, debit cards, jiġifieri tmur, flok tmur bil-cash, ittiha l-card, U tisswajpja, tiffirma inti u u jinqatagħlek mill-kont. Da biex tkun suppost tiffirma inti għal din il-kard. U jekk jiħdulek il-kard staqsejn, jekk xi ħadd jisraqhielek. Hu jmur f'ħanut u jtihom dil-kard u jiffirma b'ismek. Jaċċettawha l-ħwienet? Jitolbuk l-identity card? Aħna morna f'ħafna ħwienet u dan huwa dak li sibna. Immorru nixtru fl-ewwel ħanut, spiżerija, u minn hemm nixtru żewġ kaxxi pilloli. Inħallsu, imma l-karta tal-identità ma jitlobilniex u niffirmaw f'isem ħaddieħor. Jirnexxielna. U mmorru f'ħanut ieħor. Ħanut tal-ħwejjeġ. Dan ukoll ma jitlobniex ID card. u nħallsu bla problemi ta' xejn. Dejjem b'kard ta' persuna oħra. It-tielet ħanut. Minn hawn nixtru xi ħaġa biex naqtgħu il-ġuħ. Noodles, tadam, u naqra banana wkoll. Immorru fi spiżerija oħra Nagħtu l-kard tal-bank lill-kaxxiera, iddaħħal il-prezz, toħroġ l-irċevuta, u niffirmaw għal kard li mhux tagħna. Dan ħanut ieħor, tal-ħwejjeġ. Nagħżlu l-ħwejjeġ bil-kumdità kollha u mmorru biex inħallsu. Imma hawn jerġgħu ma jitolbuniex karta tal-identità. Fi ftit ħin, b'kard ta' ħaddieħor stajna nfaqna l-flus kollha li kien fiha. Imma aħna konna ġenerużi u nfaqna mitejn ewro biss.